Bon, bonochi bonochi, nos ta e bèk atrobe den nos programa Let's Talk. Nos tin un tópiko ku ta para riba riba riba nos turista, nos ki tipo di turista ta bishitando Kòrsou ku nos tin ku tene kuenta kuné òf ku ku nos tin ku paga para ketu riba dje ku nos ta bai hopi viral. Anto esei nos sa kaba ku nos ta bai tuma kontakto ku nos, no ta bisa eksperto, pero ku ta traha riba e plataforma di turismo e sa tur e konai, anto nos tin ku bai para ketu tambe riba esei pa nos por papia un ratu riba ki tipo di turista ta bini Kòrsou ku nos tin ku tene kuenta kuné.

Cu no ta fafelu pa nos por bira un tiki mas consciente con nos ta deal ke tipo di hende ke bishitantenan cu ta bin Corsou cerca nos con pa nos deal cu nan, ki tipo di turista nos tin ta bin Corsou cu nos tin cu bay un tiki mas nos ta bisa mi sa mi ta kere excluso mi es por splica mas mihor pasobra excluso por traha den herango si mi e americano

kosnan ku ku hopi hende no ta para ketu riba dje. Exclusive bon nochi, se ke bo ta filis mardugá trobe, so ta den orario ki ta den orario ki so mi por haña bo i Dutch am Exclusive nos a pap nos tabata papia offline di kosnan ku ta bai viral a base di turistanan ku ta biniendo Kòrsou ku nan ta firma ku nan no ta gusta ku kiko ku tòn. ku golpe, ku kiko, ku kalko. Pero tin tambe ku nos hermano isla ta papia malu di nos, pero ora ku nan bin Kòrsou nan ta mira ta un no te kos ku nan ta gana papia ku kiko nan ta hasi mal propaganda. Anto mi ta kòrda ku mi a papia ku bo offline tambe ku mi a bisa bo ku a bai hasi un tur, anto e e e guia e yefou ta duna su su su tur. So tur na e tur manera m'a sinti mi den turista mi di wow e juffrounan aki tin hopi trabou nan ku deal ku diferente tipo di turistan ta wor esun nan ku ta bin riba barku ku tur e konai e skluze la prome luga ki tipo di turista pasobra awor aki nos ekonomia ta drai riba turismo ki tipo di turista. ta biniendo Kòrsou awor aki ku nos ta bai viral. Richardson, na promé lugá felis anochi pa bo tambe. Danki un bia mas pa ta den e programa. Ya, over di bo pregunta ki tipo di turista ta biniendo Kòrsou, manera nos sa kaba Kòrsou ta un booming awor aki pa ku turismo den e sentido ku no solamente Enan ku ta por ehempel nos yunan di tera ku ta biba den eksterior a bin bek Kòrsou pa ku vakansi pero tambe nos tin komo otro turistanan ku ta biniendo Kòrsou. Si nos wak bon mayoria hende ku ta biniendo Kòrsou awor aki ta ku barku i tambe ya nos tin komo nenan ku ta bin i pasa por ehempel algun wikènt òf un siman kesenan na Kòrsou. Si nos wak bon ki tipo di avion of ki for di un kua destinacion, laga mi bisa así na kua destinacion e avionnan cu ta bino na Corsou bo por mira mayoria di nan ta por ehempel e dos dos pa tres companianan grandi cu ta bula casi tur dia cual cu ta for di Europa pero tambe bo tin por ehempel avionnan cu ta baha for di Miami um tambe for di Colombia y tambe for di um Brasil um ya e ta un tipo di laga mi bisa si un tipo di mix awor aki um mi no tin e cifranan presis pero e ta un mix pero loke si mi por bisa ta por ehempel Mi ta mir'é mas bien ora e barkunan di turista ta yega nos isla, anto esei ta snifiká ku ya e barku por ehèmpel por a sali for di Merka, for di Puerto Riko, for di Panamá, dus ta dependé for di unda e barku ta sali i tambe i nan bo ta mira tambe e tipo di turistanan ku ta subi e barku pa dun pa traha pa traha òf pa hasi un rekorido ku e barku ta hasiendo e temporada ei. Pero awa ke ta un mix. E ta un mix pero e sifranan mi no tin presis. Nos tin, mi ta kere bo tambe ta wak media ku nos wak, nos ta koe youtube, nos ta koe facebook awor aki, instagram. Tin hopi kos ta bayendo negativo ora ku. Nan bin Kòrsou. Ami no sa ki tipo hende nan ta. Mi sabi bo bisa ku ta merikano òf ta kanades òf mi no sa. Pero ora nan bin Kòrsou nos tin ku bai un tiki mas koutelos òf un tiki Nan ta keha hopi, la nos puti e palabra. Antes nos no ta tin tantu kehamentu asina, pasobra si mi ku e un turista di Europa, e ta bini Kòrsou, e ta hasi su kos, e lòik nètjis en al, los latino di Meriká tambe ta bini lòik chikit lak andas. Pero mi ta mirando hopi kos ta bayendo lòk rònt a base negatismo. Esei ta, esei ta un parti, pero hopi hende ta bisa ta no ta wak riba YouTube cu e bloggernan, o sea de youtubers, nosotros no llaman youtubers, si ta bin Corsou, si ta saca un cos video, dunabo 10 tipo di tip, of tin bia 25 tip, ora cu bo ta bin Corsou, kico bo tin cu haci, te ke ultimo aki cu Mawak ta bisabo, Bo tin cu bin Corsou, bo tin cu bin Corsou y no bay Aruba. Cuando e mete scribie, no ta mete papier, bo bay riba YouTube bo ta mire, pasobra bo ta mira loke cu nan ta, nan bisa nos hermana Isla ta bisa nan, pero ora nan bin Corsou nan ta mira un cambio total. Laga nos baha riba e negativismo. E tipo di turistanan, kiko nos tin ku tene kuenta kuné pa nan, pa nos sasia nan set? Laga nos buta asina. Osa, laga nos kuminsá asina aki, Kada un di e islanan tin algu diferente ku nan ta ofresé. Tur hende sa kaba ku si bo ke bai Aruba, nan ta konsiderá Aruba awor aki komo un stad limanera un Miami. pero na un isla. Nos bai nos bai Boneiru tur hende sa ku nan ta bisa ya Boneiru ta laf, Boneiru no tin nada di yasi, pero Boneiru ta kon ta miño konosí komo su duikturismo dus partinan di dive kehseinan. Awo bo ta puntra bo mes okay kiko Kòrsou tin pa ofresé? Nos tin hopi kos pa ofresé pero nos komo hende yu di tera no sa kon pa trese esaki dilanti. Ku otro palabra mi ke mende por èpel nos tin nos kultura, nos tin nos naturalesa kual ku por ehèmpel Aruba no tin esaki, Aruba tin mas hotèl ku tin hende laga nos bisa tin mas hotèl mas hotèl mas kamber di hotèl ku tin hende ku ta biba riba e isla mes pero nos tin hopi kos pa ofresé naturalesa nos tambe tin partinan ku hendenan por bai sambuyá subi seru kosnan di kultura por ehèmpel a museum nos tin hopi cos pa ofrece por ehempel un cos hopi importante cu hopi hende a lubida nos blue curacao dus ta cosnan cu nos tin na nos isla di nos cu nos por ofrece pero nos no sa con pa trece esaki dilanti aden riba ta bian mira e parti di negativo cu ta bin dilanti por ehempel ora bon cada un pais ta marca su su su su. su mes a ta mihia men negoshi su mes pais na diferente manera bo a comprende por pasobra nos wak bon Aruba kiko Aruba tin por ofrece Aruba tin mas bien e hotelnan mas lujoso Aruba ta duna bon servicio den hotel esei mi no por gaña pero na na Kòrsou kiko nos nos ta hasi pa nos por. Laga nos bisa surpasá esaki. Bo a komprondé? Anto i na e parti di negativo ta bini dilanti, sea un ta kibra e otro òf esun ta bisa esun ta malu, nos ta bisa nan ta malu, dus ta habi un clash. Pero awor ami ta bisa, okay, si bo ta mira ku tin un clash, kiko ami tin ku abo no tin? Kiko abo tin ku ami no tin? Kiko nos por ofresé otro? Kual ku bo sa? E tur real estate E bin kosao mi por ofresí esaki, anto ku esaki mi no tin ku Aruba si ta ofresé, mi ta bis'é bo sa, ami por ofresé bo esaki, pero mi hermana isla Aruba por ofresé bo esaki, anto i nan nos por mira ku ok bo sa nos por join ku otro, pero mientras tanto ku no tin esaki, nos mes ku nos mes ta kaba ku nos mes. Anto i nan nos bai riba e. Anto sowieso, anto sowieso e parti ku Awor aki a lanta kabes hopi voordat eigenlijk voor die temporada di covid hopi hende a cuminsa vlog, hopi hende a cuminsa graba video, tiktok, noem maar op, a pone videonan anto awor aki antes aña un hende bo sa duna bo mal servicio den un restaurant, den un hotel bo sa e ko ta keda tin nan por ta e ta keda den entre e hende y e hotel of e compania of e restaurant noem maar op, ok awor aki Chinchan kos nan ta hisa bu te riba Facebook, riba Instagram, riba tur kaminda. E ta bai viral den un ratu i ora, anto vooral hendenan ku ta bekend, hendenan ku tin hopi followers nan tras, e kos ta biga manera bo sa, ey, mi ta bai nana, no, ey, hende tin mal eksperensia i nana. Pero awor, ora tambe tin bon servisio no ta tur ta vlog esei, bo komprende? Entonces, i nan e balans anto tei, anto semper bai, ami ta bisa ku. Un kompania haña por ehèmpel un laga no bisa un algu un komentario malu òf negativo pa drecha esaki nan mester haña sigur un dies pa diesinku kos positivo pa por pone esaki bèk den balans anto tin bia i ta difísil pa foral si bo ta un small business por logra esaki. Hotelnan grandi, bo skibi un goeikens òf bo pone algu negatifo, nan no ta wòri pasobra ya di un òf otro manera nan a sèn tòg pa sigui kòver nan bisnis. Pero un small business e ta bira mas difísil pa logra esaki. Ta p'esei e ora un hende ta drai un small business nan ta purba duna e mihó servisio ku ta posibel pasobra e hende sa ku ey mi haya algu mi haya un. comentario negativo mi mester bay traha super mas duro, mi mester por pone mas energia pa por drecha esaki bek. Esunnan cu ta positivo cu ta bin Corsou cu ta saca dies ta mi ta kere bo tambe ta mira nan nan ta saca dies, binti i sinku tep ora bo ta bin Corsou kiko bo tin cu haci y mi ta mira e comment nan ta bin bon. Antoede nos por bisa cu Hallo, esunnan cu ta di mas riba Facebook, nos por tuma e tempo tambe subi riba Youtube, wak cuanto di e Youtubersnan, e Bloggernan ta haci bon propaganda pa Curaao. Esey ta sigur, wak. Tambe ta hopi eerlijk cu bo. Nos ta un pais cu den e sentido cu mi no por bisa esey precies pero ya un tipo di turista cu mayoria bia ta laga tep ta un mericano Aruba ta mior conoci como turistanan mericano cu ta bay y nanan dus nan tin e laga nos bisa e mercado mior teni cu na Corsou. Um, pero pa e parti di tep kesenan bo sa, ah, mi ta bisa tur hende bo sa, na Kòrsou e no ta un un algu ku bo tin ku bai dependé di dje, pasobra bo sa, ey, mi ta bai mi ta bai traha awor aki den hotèl òf mi ta bai traha taxi, mi ta bai traha kiko, pasobra na nan tin ku duna mi tep. E e no ta bai asina ei, nan mi nan mi pone asina aki, mayoria biba. Tin hotelnan, no ta menshona nòmber pero tin hotelnan ku ta kobra un service charge, restorantnan ku ta kobra un service charge. Awor bo tin ku puntra bo mes i nannan, ora nan kobra e service charge des esei ta eigenlijk un fee, un porsentahe di loke e total ku enan ta paga. Oke, ora nan kobra esaki bo tin ku puntra bo mes, Esaki ta yega seca e waiter, seca e runner, of esaki ta keda sawer den laira cu loga. Dus y nan bo ta mira cu bo ta desmotiva bo trahadonan den e sentido cu ya, nan ta traha asina duro, nan ta purba moda di mantene bo negoshi pa abo na bida, pero bo no ta corda cu ey. Por ehèmpel, ey, e waiter ey a hasi un bon trabou ku nos aña tantu, tantu hende a bin kome òf something. Anto vooral for e, pa e enan ku ta vlog, pa enan ku ta graba tiktok ku video ke siña nan awor aki, esei lanta kabes hopi, vooral influencernan.

pa usa esakinan mas konstruktivo ku ta posibel pa asina por drecha e servisio. Nos, mi ta bisa solamente, ami tambe ta bisa tur dia, tur dia ami ta siña algu nobo, tur dia ami ta mi ta pasa den kosnan, anto ku mi ta bisa boso, ah, ey, mi para ke tur riba e kos aki, ah, ok, ora mi bai bèk Kòrsou, oh, ora mi sali for e vakansia ku mi bai bèk Kòrsou, ah, mi por implementá e kos aki, ah, mi por siña esei. Des, pero tin hende ku a bisa bo, ay, si esei bai aki mi tin ku nes, òf, ah, nan ta yega bisa bo, por ehèmpel, ay, Mi a kòp Annie pa bai pa kaba fecha kidin el a la kansá mi kaba ok ya ok si bo tin e mentalidat ei a mi dor mi ta bisa yore pakiko bo a skohe pa bo traha den hospitalidat. E palabra ku kòrda mi no tin problema ku Aruba pasobra mi tin bandera di Kòrsou mi tin bandera di Boneiru mi falta bandera di Aruba. Seis so mi falta. Mi ta buta nan patras pa trena e mira. Pero nos mester ta realístiko si. Ora ku e barkunan yega na promé na Aruba, na promé, so awokinan ta, tin bianan ta yega Boneiru, Kòrsou, bay Aruba of tin biaha nan ta bini at Cantali, Aruba, Boneiru, Curaçao depende cua banda e bin. E cust e lema di no no bana Curaçao pasobra nan ta atraca bo e coyo nan a bira manera un disco raya cu halo e turistanan tambe ta bira sabi nan ta subi YouTube nan ta mira bon ta kere kico e cuminsa bira manera un disco raya pa Aruba miyor Aruba legu maya con kico ta basic cunei. pasobra nan mes ta perhudicá nan mes. Mas cu, mas cu nan no ta wordo perhudicá pasobra nan tin economia mas powerful cu nos, esey mi ta admití, pero bo ta mira cosnan ta keda mes un co, mes un co, mes un co, ora mi tende turistanan ta bisa bo, nan ta bisa nos na Aruba no baha pasobra nan. nan ta tira atrás cu pero ora kek turista por ehempel a sali di Boneido bin Cursao despues por bay Aruba nos si no ta bisa nan no ba na Aruba ni nada pasobra nan ta atraca bo nos ta otro e abo cu ta traha den turismo mi ta kere bo tin años ta tende e mesun palabra no ba na Cursao pasobra bo ta wor atraca bo ta wor atraca bo ta wor atraca. ku a traha ku mes bou riba turista a baha man hopi. Mi tin ku atmití esei sí. Bo ta kere e kos a bira manera gewoon un disko rayá ku Hallo. Mi mi ke bin, mi ke pa mas turista bin na mi Kòrsou, na mi pais, pero mi tin ku gaña. Bo sa, Richardson, pa mi rektifiká bo, e no ta bai abou di gaña, pero e ta bai abou di samenwerking. Samenwerking mi ke men ku laga nos mantra huntu. e parti di no bana Kòrsou e koe tin años años fai temporada di laga nos bisa mi welanan aki e koe ta e koe ta asina ku no bana Kòrsou barahu barkunan yega no bana Kòrsou pasobra Kòrsou nan ta atraka bo bo no ta bai bek riba barku bo no ta tende yen kos ok bo sa kit e problema Richardson. E problema ta eigenlijk asina ke. Ora e barkunan ta pasa, e barku ta pasa diferente kaminda, anto e tin diferente orario ku e ta duna e e turistanan pa nan por dis disfruta di e pais òf di e isla. Tin bia barku en de en berdad e barku ta pasa promé Aruba despues bin Kòrsou, tin bia ta pasa Kòrsou despues bai Aruba. Na Aruba e problema ta ku nan ke mas bien. Tin nan gasta mas tantu sen i nan ku ta posibel ku ora nan yega Kòrsou ku nan no ta bai gasta niun sen. E si ta e un di e kosnan. E parti ku nos tin ku ta hopi sinsero ku nos mes, bèrdat, na Kòrsou e parti di atrako ku parti di e tur e konai ta basta altu na Kòrsou nos lo por gaya ounke el a baha man hopi, si, pero mayoria biaha nos ta mira ku. ta eigenlijk e turistanan ku ta bai Laman, kesenan, vooral ku ta huur outo, tin problema kesenan, pero pa ku barku mes, mi no a sinti esei hopi, pero si loke si tin ta koriendo rònt ta ku erenan ta bisa ku ora bo baha overal den otro banda nan ta bin enkontrá ku hendenan ku ta bende nan droga. Dus, un style di manera for di ora nan sali for di re fort y nan ta acerca nan cuchi cuchi cu kesenan pa ofrece nan pa bende nan droga kesenan. Esey mi mi no por gana esey m'a mak mi cu algun turista cu mes a a a vlog esey y tambe a a pone esey online y mi ta puntra e ora ey ta ki tipo di hende ta bibando riba Kòrsou ku nan ta bin ofresé bo droga ku no tin òf ku hende nan ta traha ku dus i nan bo ta puntra bo mes okay kiko nos ta bezig kuné? Pero awor e otro banda ta bini ku tin bia bèrdat ora e barku yega for di foral for di Aruba hopi hende no ta baha for di barku. Tin bia nan ta bisa e turistanan wrà ora nan bai na Aruba ku nan promé ku nan sui barku bèk e nan ta bisa nan Bosau Aruba i Kòrsou Kòrsou no tin nada keda riba barku bo sa kumpa riba tè mes ta sufisiente keseinan. Hopi bia e nan ta keda ku no e mi ta bisa trouma pero e miedu di bo sa ok ora bo ba afuer dje barku anto foral no ta tur hende ta kumpra un tur ku e barku. Y e problema tambe ta cu por ehempel si un hende ba for di barco na Corsou anto a haci manera ba baha for di e barco anto ba coge un taxi of ba coge un bus ba bay por ehempel Mambo ba bay Antill ba bay San Robert-Tret Landa kesino e problema ta bira e ora dor cu bo no a cumpra e e e e tur ku e barku, una bes e barku bisa ku ey tres or nos ta sali pa no sigui bai, anto ku abo ta pegá por ehempel den tráfiko e barku ta bai laga abo. Anto esei Aruba ta bon den Diego ta bisa abo ey oi bo bai na Kòrsou bo ta keda pegá den tráfiko. No bai leu for di barku pasobra bo ta keda pegá den tráfiko. Si bo baha mes for di barku, keda den serkania di e barku, pasobra si bo drenta den taksi òf bo bai leu, barku ku bo bai lagaba ta esei ta trese un miedu den e turistanan. Aunke awor ke hopi turista mira sa bisti, pero tòg esei ta keda un miedu pa hopi hende. I plus, sowiso bo a paga hopi sèn bo no ke pa e barku bai laga bo, anto plus tur bo pertenencia no ta riba e barku. Esei ta diferencia entre un turista ku ta baha ta bin Kòrsou ku barku òf un hende ku ta bin gewoon pa pasa un wikènt òf un un un siman na Kòrsou. Pues e tipo di turistanan ei ta dos diferente turista. Tal bes e hopi bia un hende ku bin ku barku ta wak ku e lugá ta e ta bai masha leu por ta keda den sentro di siudat, kanda den punta otro banda wak wak wak, anto di esei ta bisa awor sa. M'a gusta e struktura kon Kòrsou tin ka den otro ONGV. Por sa lo mi ke bai at least un wikènt o un siman anto pa nos enjoy di e isla e si ta algu otro. E ultimo dianan aki m'a ripará ku hopi turista ku tabata ku tabata atendé nan bakashon pa bai Aruba no ta hasiel e mas awor ki nan ta bini Kòrsou. Mi ta kere bo ta mete na altura djesei. I hopi, mane aba bisa e palabra, hopi nan ta bisa, Aruba es een little, es een little Miami. Asina nan ta yam'é, een little Miami. Pero ora nan bin Kòrsou, nan ta bisa bo, Kòrsou tin kosnan pa eksplorá. Dive, awor aki tin skydive, ku mi sa sali poi e avion mi bula. disfrutá. Consa Kòrsou ta bese ta avansando den hopi kos pa atraé turista. Ki ta e kousa di anos kue binti i sinku grado ku Aruba, turistanan ku ta tabata bai Aruba awor ke ta bisa bo, No, mi ta bin Kòrsou pasobra Kòrsou tin mas di ofresé i no Aruba. Ki ta e E kos ei ku kon bin e no binti i sinku grado ei? So mi por ku e noventa grado. So noventa grado ta hopi. Pero sikier ta binti i sinku grado ku turistanan a bolto ku nan ta bisa ei no mi ta bin Kòrsou pasobra Kòrsou tin mas di ofresé den hopi kos. Bo sa, bo tin rason. E parti ei bèrdat ta asina, dikon mi ta bisa? Pasobra. Wak, nos, mi bo bisa ku Eni no ta bin Kòrsou solamente pa laman. Pasobra bo a Aruba tambe tin laman, Boneiru tambe tin laman, Sin Maarten tambe tin laman. Pero mi ta kere mas bien e eynan ta bini pa dive mas bien den e parti di e e kultura di e pais. Bo a komprondé? Des mi ta kere mas bien nos kultura ta mas mas haltu den e sentido di kual Compará cu e tres otro islanan, nos cultura ta. Nan nos puta nos a keda nos nos cosnan a keda de old school comenzar tur edificio a keda mesun cos si nan bay bina nan bisa ey wak e edificio di diecinueve sesenta wak koe ta awor aki. Corecto vooral nos land huis nan a ta hopi hende cu ta cu awor aki a cuminsa. mi ta bisa semper awor aki den e era awor aki awor awor awor aki pa bo biaha a bira un luho den e sentido ku awor aki ora bo antes nan bo tabata bo por a bai boneiru pa mi kisa ni shen florin bo ta por a bai boneiru ke seylo pero awor aki bo ta pagando kasi dos tres biaha un montante di cen pa un un buelo chikito pero e kos ta ku eynan ke invulkrá mas den e parti e kultura di kosa por ehèmpel ora nan bini ora nan nan ta bai por ehèmpel un un un landhuis tjobolobo e nan ta bai por ehèmpel un ostrich farm nan ta bai museo e maritim museum dus nos tin hopi museum na Kòrsou ku kualke otro islanan no tin Anto museanan di ku a mi ta bisa semper ku kalibernan altu ku por deliver algu ku e misma na e bo sa nos nunka no ta sa ku ta tin e koki mi ta sa kila loke ku Kòrsou ta tin un pos museum unda e bai e pos museum bo ta keda wende ha e koki ta eksisti bèrdat na Kòrsou tin hopi kos ku nadie bisa bo rechasá tin museum ku Na Kòrsou, ku tin yu di Kòrsou, ku no sa mes ke museu a ta eksistí. Mane ami mes, mi mes a pasa den unu ku ta labijan, kasi ku no ku labijan. Ami ta sa mes. Ami ta sa mes. Historianan ku mi ta biba na Kòrsou, famia Zimmermannan, ami ta sa ku ta tin un kèlder den e kura di e famia. Kumisa, ora ku bo bira turista riba bo isla. Bo ta mira sierto kosnan ku bo ta bisa, ora mi ta traha, o ora ku mi ta traha. Ku bo no ta para ketu riba dje. Exactamente. Kuminsá, ami ora mi a bai Tera Korá, mi ta sa ku Tera Korá ta tin un mirador di, di, di, di Tera Korá. Kuminsá, bo ta keda, bo ta keda manera, ok, anto, asina bo ta, bo ta purba di bende bo mes mas tantu ku ta posibel. Pasobra, por ehèmpel, ami ku ta traha den media. Hallo, mi por bira, mi ta graba un pida video di di Lando bisa vlag di Tera Kora, mi ta bira mi ta bai un kas di kunukul, hasi un entrevista chikitu, kuminsar e kona ei pero ora bo bira turista riba bo isla bo ta mira e e e hoya, e diamante ku nos tin ku bo piensa no ta para ketu riba dje. Exactamente. Di vorá por ehèmpel, nos nos tin kosnan ku nos por ehèmpel nos músika ku ta por ehèmpel relatá na algu ku a sosodé na Kòrsou. Por ehèmpel un un un un buchi fil un un mosa nena des kantika nan ku bo sa ku ora bo yega un kaminda ku por ehèmpel si e turista ei mes no a bai ku un tur no ku bo yega por ehèmpel na un Landhuis Tula no Cu bo bisa e teoria si bo sa bo por link e lanta esaki ke music e kike e tene e music bo ta keda nada ke mane how con ta posibel Aruba no tin e cos y Bonaire no tin e cos aunke nan tin otro cos pa ofrece pero nan no tin e cos nai bo comprende dus e e e turista y ke ke algo otro nan ke un otro un otro vibe nan mi bisa asina anto awor aki hopi den turistanan ey tambe kico nan ke pa nan yena nan contenido, pa nan yena nan vlog, nan mester di algo. Awor, ora bo bai Aruba, kico bo ta yena bo vlog cu ne? Na hotel? Ora bo cana riba e strip ta hotel so tin ke men di. Ki, ki, kico e pais tin pa ofrece? Dus, nan no tin e, e, e, e, e caliber cu Corsou tin, por ehempel e naturalesa, ban subi Christofel, ban core buggy riba, am, am, tera. Kòrá, after, sí, ta te tera Kòrá i tras na San Pedro, San Pedro, San Pedro, sí, i tras nan tin un par di kueba tambe, tin hende ku tin yu konsèu ku no sabia ku tin kueba i tras nan, kaminda e miradó ta ei riba nan i bou nan tin kueba i nan no sa, nan por bai por ehèmpel pa riba ya na Sint Joris bai kore den den den buggy, wak, e parti fòn. Ta cu bo di core den buggy, bo ta drive, bo sta a devora p'e hobennan, bo ta pone camera a core firma, prima. Pero e tour tin algo educativo den dje tambe, pasobra bo ta bishita algun cueba, nan ta duna bo informacion, bo ta pasa aki, bo ta pasa ayá, bo tin henter un, laga nan, ami ta yama e henter un sfer den dje cu nan ta brinda bo, otro caminda no tin asey. Sola nos por ta mes cu, mi no tabata sa cu The Swing Lady pa nan ta un joya. E Swing Lady ey ta pa nan ta un joya. Nan ta bisa bo nan ta bin pa bin wak e Swing Lady. Nan ta bisa bo pa bin wak e Swing Lady. Nan ta bisa bo nan ke bini pa nan ke subi riba e brug. Nan ta puntra bo mes, Ki ora ta abri? Kin bini? Cuantu ora? Kico? Tono? Kumsa pa nan por ekspresá, eksperensiá e brùg kon e ta habri. Pasobra un di nan parti di mundu bo ta haya un brùg ku ta habri asina aki, anto di palo. Korekto. Ta Anto. p'esei bo a bon tambe bo pibia e turistanan ke bai subi e brùg grandi na pia, pasobra foral afó Tur e brug grandi na hay bo por subi cu na pia, na bicycle, cu scooter que asina pero aki na Corsou esey no ta posibel. Ta cu si ya ora e turistanan a na bay nan nan nan e e e e yu corsounan ta yama polis pasobra bo tiene cu bay subi brug asina. Pero otro caminda e ta normal bo a comprende pero dor cu na Corsou esey no ta algo normal anto e brug ta solamente pa autonan pasa riba dje anto plus e brug ta alto. Na ya bo sa pa un un yu di tera mira un un dos turista ka na su hebreos na keda ey ta kito ta ki bo ta intencion ta bo a comprende pero afo eta normal anto ese tambe ya ami ta bisa turista bo sa mas bien no bai sobi riba hebreos bo por yega un tiki mas cerca tiende te awor aki te asta turistanan bo a mira turistanan ku ta bin Kòrsou ku nan ke book. Un tur pa kana den hebreo. Hopi bia mi ta kere yik tin yik Kòrsou no a yik ni kana den hebreo fe. Nan ta buk, nan ta na no no tin kunes kuantu sèn nan den ku para pero nan ke kana den hebreo. Des ta algu ta eksperensianan pa nan ku bo sa no ta solamente mi mi ta bin serka bos nan pero mi ke eksperensiá mi ke mak mei ku kosnan ku al ku na mi pais na nan pais No no tin. Nan nos bo ta hasta e brug it e brug di mas haltu den Caribe. E brug di mas haltu den Caribe. Como sa nos ta nos ta bon den tur cos. Nos tin nos swing lady, nos tin e brug di mas haltu den Caribe, nos tin un haf cu barcu grandi a drenta sali pa nan. Nan ta comprende coi con be un barcu por ta drenta sali den un cos smal asina aquí. Pa nan nan ta ñe rar. Den e parti ultimo aki, abo ku ta traha ku turista, mi ta gusta pa tin e bon komèntnan pa hende por komprondé ku tin kos bon ta sosodé ku e turistanan. Abo ku ta traha ku turista hopi ku a, por ehèmpel, a bin Kòrsou, nan a buk bin Kòrsou, nan a gosa, nan a pasa, kita nan eksperensia ora ku nan papia Cuba bèk. Bo sa e ta un mixto den e sentido. Kiko na bisa un sensashon pa abo ku ta traha den turismo, ku ta bende bo pais, bo ta saka bo a mi bo ta na palabra bruto. So abo ta bini aki ta mira abo dos or di madruga, awo aki kasi tres or, un dos or ta bati, bo ta saka bo soño, perde bo soño pa bo por bende. Bo pais sin expect danki back. Kiko ta e e kose e ku ora bo tende un turista bisa bo Curacao was fun, Curacao was good, Curacao was the explore island ki ora nan bisa bo sierto palabranan sini. Bo sa e ta yuna bo sa a E ta yena mi ku un satisfakshon enorme den e sentido ku vooral ora mi purba bende Kòrsou na un manera ami no ta laga nos bisa hopi hende ta bende Kòrsou riba un manera pa gana sèn pero ami ta si mas bien pa nos gana e turista den e sentido ku mi gana kurason di e turista einan mi sa ku e no ta bin un bia mi sa ku e no ta bin dos bia pero e ta bin mas ku tres bia anto esei ami ta para p'e den e sentido ku mi sa ku mi por bende e bende mi pais pa ku e hende ei ku a mi ta preferá focus mas bien riba un hende ku ta bini sinku biaha ku mi ta bai focus riba dies hende ku duna lo bin biaha mas na Kòrsou i mi ta por bo a moda tambe na hiba e mensahe mas kla i positivo dilanti den e sentido ku, Ey, mi ta bendé bo un produkto, mi ke pa bo sa kiko e produkto ta para p'e, anto mi ke sa, anto mi ke sa ora bo kaba ku henter e rekorido mi ke sa bo feedback i kiko ami komo persona por hasi. no solamente pa ami drecha mi mes, pa mi drecha loke por ehempel bo sa loke m'a purba bende bo pa bo por eksperensiá pero no pa siguiente hende ku mi por aserká pa mi por dun'é esaki pa mi por dun'é algu mas aserka bo komprendé des ami ta un hende ku nan ta bisa mi si pero bo ta keda duna duna duna duna duna enton ki dia abo mester saña bek i lo ta bai di ami mi ta wòri pa ku e hende ei i ta tambe. pa cu nos economia dicon pasobra cada bes hende bay hotelnan ta come aerolineanan ta come restaurantnan dus tur ami ta considere como un paquete un package total anto si tur hende por haya un parti manera mi ta sibi un parti dje bolo pa ami mi ta sinti mi cu mi ta sinti mi mas Mas contento cu ta posibel, anto plus vooral ora nan bring back e feedback bo sa, Curaçao was amazing, we will come, we will be sure di cu nan ta bring back, of nan ta tiene ta letterlijk bisami gewoon bo sa nos ta cabe sali Curaçao por ehempel dos siman pasa anto mi ke pa bo boek pa nos bini pa Curaçao nos succes anto mi como astan ta di por ehempel anteayer mesmo mi ta tin un turista cu ta bisami bo sa como astan ta celebra. Pasku ku kambio di aña na Kòrsou. Pues Miami ta bai traha henter un otro laga no no pakete pero henter un un otro un un un un vibe pa nan pa nan por mira kobasa ey esaki Kòrsou kon Kòrsou ta den December kiko nan por verwagt kiko nan por bai eksperensiá. Dus Asina do awor aki e mesun turisti ta bin Kòrsou pa ki rason nor si Jeff i tambe nan ta kapa bai buk pa bin pa December tambe. Esei ta dushi pa tende. Exclusive, Mi no ta mester roba bo mas pasobra ta dos or di marduga, binti pa dos, kaminda bo ta ei. Tòg danki pa e tempu pa papia un ratu riba ki tipo di turista ta bini Kòrsou. Anto pa otro siman nos tin e BNB, mi ta kere bo tin un manda e nomber bon pa mi, e BNB of apartament dikon turistanan ta skohe pa bai un BNB of apartament un hotel y esunnan otro no ta skohe pa bai esey. Esey ta otro siman ku Dios ke y Un miyon di danki i bo mesa bai poko poko nos a keda in touch. Bo mesa danki na abo tambe danki na e spasio anto ya tur hende por sigui follow e page aki riba youtube tambe i keda pending pa otro siman tambe nos tin programanan ku hopi interesante ku hopi informashon informativo pa bo spa. Esei ta sigur bo mesa pasa fris anochi bo mesa take care.